nodwedd sy'n andros o ddefnyddiol wrth chi ddefnyddio Google Classroom ydy um, y gallu i uwchlwytho deunyddiau dysgu. Um, y beth dwi'n cyfeirio at yn fan hyn ydy allwch chi uwchlwytho um, cyflwyniadau, da chi wedi greu'r PowerPoint, allwch chi uwchlwytho dogfennau, da chi wedi greu'r Word, mi allwch chi gynnwys dogfennau PDF, mi allwch chi gynnwys dolenni i fynd â dysgyblion drwad i wahanol um, adnoddau ar-lein. Mi allwch chi gynnwys fideos, lluniau, so mae bron yn bod yn ddi-ddiwedd o ran yr math o stwff allwch chi gynnwys fel deunyddiau dysgu. Um, be sy'n dda efo'r math yma o ddeunyddiau ydy maen nhw ar gael pa mae'r disgyblion angen nhw, so maen nhw ar gael ar alw. Felly os ydy disgybl yn adolygu ar gyfer arholiad yr enghraifft fan yn yr uwchradd, um, mae'r deunyddiau yma i gyd yn mynd i fod ar gael iddyn nhw pan maen nhw, pan maen nhw i hangen nhw. Felly, er mwyn ychwanegu um, deunyddiau, dwi'n mynd i glicio ar dudalen gwaith dosbarth. Ga'r dop dudalen mae gennau i'r botwm creu. Dwi'n mynd i um, uwchlwytho deunydd sy'n cefnogi uh, gwaith lliosi. Felly, beth gyntaf dwi'n mynd i wneud ydy creu um, pwnc. Mae creu pynciau yn ffordd da, fel da ni wedi dangos mewn fideos yn gynharach, creu pynciau yn ffordd da gadw trefn ar yr holl gynnwys, dwi'n galw hwn yn lliosi. Dyna ni, mae'r pwnc lliosi, neu mae'r ffolder lliosi mae wan yn barod. Felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm creu eto, a dwi'n mynd i ddewis yr opsiwn deunydd. Mae'r sgrin yma o'n mynd i ymddangos, um, a be ydych chi angen gwneud ydy rhoi teitl i'r deunydd. So dwi'n mynd i chwytho ar gyfer dosbarth blwyddyn chwech o'n um, gwaith adolygu er lliosi rhifau tri digid. Roedd teitl lliosi rhifau tri digid. Mae'n arfer dda bod chi'n rhoi disgrifiad o'n o be di'r er adnodd da chi'n i'w chlwytho. Dwi'n mynd i neidio heibio hwn wan, fi gael symud ymlaen at y darn yma sef yr ychwanegu. Dwi'n mynd i glicio'r gair ychwanegu, a mae gen i nifer o opsiynau. Mi alla i fod wedi storio be bynnag dwi eisiau rannu yn fy Google Drive. Mae hwnna'n arfer dda, mae'n hwyluso y ffordd mae'r holl beth yn gweithio. Er enghraifft, os oes gynnwch chi um, gyflwyniad PowerPoint neu dogfen Word wedi cael ei greu, mi allwch chi wrlwytho hynna yn syth i'ch Google Drive um, heb unrhyw broblem. Felly mi allai ddewis rhywbeth o'n Google Drive, Uh, dydwch bywyd wedi recordio fideo ar Screencastify, dwi eisiau rhannu'r fideo yn hefo'r disgyblion ar Google Drive fysa hwnna wedi cael ei storio um, ag ati. Dolen, cyfeirio wan at y dolen um, i adnodd sy'n bodoli ar-lein, so sy'n gallu bod yn ddolen i safle we, sy'n gallu bod yn ddolen i fideo Screencastify, sy'n gallu bod yn ddolen i fideo dwi wedi greu ar um, ar Flipgrid. So mae hwnna am da chi drwad at unrhyw, unrhyw adrodd sy'n byw ar we. Opsiwn arall ydy ffeil. So os oes gen i gyflwyniad PowerPoint ydw i wedi greu ar fy nghyfrifiadur, allai glicio'r ffeil a nôl hwnnw oddi ar yng nghyfrifiadur ei osod yma. A'r pedwerydd opsiwn ydy YouTube. Mae lot o fideos andros o ddefnyddiol yn bodoli ar YouTube, um, felly mae bosib i chi chwilio am fideos a um, gosod heina fel atodiad um, i'r adnodd yn fan hyn. Dwi'n mynd i fynd i'n Google Drive oherwydd dwi wedi creu fideo ar Screencastify chydig o ddyddiau yn ôl ac dwi eisiau dod o hyd i'r fideo yma wan yn fy Google Drive i. Lle dyma fo'r fideo. Dwi'n clicio ar y fideo a dwi'n mynd i glicio ar y gair mewn osod. So mae hwnna wan wedi gosod fy adnodd i oddi ar uh, Google Drive, mae wedi gosod hwn yn fan hyn. Mae gennau opsiwn o gynnwys mwy nag un peth yma. Er enghraifft, sef yn gallu bod yn fideo, swn i hefyd yn gallu cynnwys um, cyflwyniad PowerPoint oddi ar fy nghyfrifiadur. Felly dwi sy'n gallu clicio'r gair i'w chlwytho, sy'n gallu clicio'r gair browse. Dyma ni y cyflwyniad. Dwi'n mynd i glicio'r gair open. Mae hwnna wan wedi i'w chlwytho cyflwynydd PowerPoint a fideo. Os ni wan, gallwn cam ymhellach, os ni'n gallu mynd i ychwanegu dolen, rhoi dolen i adnodd ar, ar-lein, so os ni'n gallu bod yn safle we, um, defnyddiol ac yn y blaen. Felly yna dwi wedi gorffan ychwanegu fy adnoddau, dwi'n gallu dewis wan pwy sy'n derbyn hwn, ydw i yn gyrru hwn allan i bob myfyriwr yn y dosbarth neu dwi'n gwahaniaethu'r adnoddau yma ac ond yn gyrru hwn allan i grŵp o blant o fewn y dosbarth ac ati. A'r darn ola ydy um, cysylltu hwn efo pwnc, so mae hwn eistedd o'n lliosi, lle dwi'n glicio lliosi a dwi'n mynd i glicio'r gair postio.